Ýe, bular biziň jüýjelerimiz. Hana, o gyz bolsa biziň jüýjelerimize seredýän gyz, tüweleme. Gaty işeňňir gyz. Bir munt. Alýo. Bolýa. Bu, bu, bolýa başlyk, bolýa. Bolýa. Bardym başlyk, barýan başlyk. Bagyşlaň, meni çagyrýarlar. Işim bar. Özüňizi tanyşyberiň, men geler.

Dagy men nirde bolmaly? Ýok. Men neme diýjek boldum, siz tüweleme işeňňir gyz ekeni. Şeýlemi? Hawa. Jüýjelere-de seret ýetişýän bolsaňyz. Ýetişip-ýetişmez ýaly men näme arkam bilen daş daşaýanmy? Ýok-la, men beý diýjek bolmadym. Onda näme diýjek bolduňyz? Ýok, men neme? Hä, näme? Näme diýjegini bilmän asgyran bolýar-a. Sabyr ediň. Sag boluň. Ýaňy ýol salgy bereniň üçin hem sag boluň. Ýene bir gezek. Waý, o nämäniň ýoly? Hany, ol ýaňy saga, soň çepe. Bu aklyndan azaşan nirden çykdyka? Sag-çepden hem bir ýol bormy? Menem şony diýjek boldum. Birhili bulaşygrak boldy welin, aý, şonda-da baş alyp çykdym özüm. Siz baş alyp çykan bolsaňyz-a, men-ä hiç zatdan baş alyp çykyp bilemok. Näme diýýäniňize özüňiz bir düşünýäňizmi? Ýok. Guýy hawa. Çalaja. Size näme gerekdigine düşünemok welin, meň-ä işim kän. Bar işim biderek gürrüňler däl. Bolýar. Bagyşlaň. Daş etsin, bu oglan nirden çykdy-gy? Esen tanyş ýaly bolup, meň-ä ony öň görenim ýadyma düşenok. Bu gyza näme bolduka? Her pagta ýygyp ýörkä ýuwaş, häzir welin bir zat diýseň iki esse edip jogap gaýtarýar. Ýöne tüweleme, işeňňir gyz eken. Gözel, tur dagyz, bol indi! Häzirjek turýan. Maýa, Gözel, han turuň, işe gitmeli. Häzir turýas, eje. Bolýa, eje, häzir turýas. Maýa, näme işleýäňiz? Bol-a çaltrak. Men-ä eýýäm taýyn. Menem häzir şu çaýy demlesem bolýan. Wiý, Maýa. Düýn Mekguşyň ýanyna şäherden bir täze kömekçi gelipdir, özem oba dişlejekmiş. Esen tanşy ýaly bolup birhili zatla gyza, özem meň ýanyma-da gelip, öz başyna bir zatlar samyrdaýa welin, men-ä ony tanamok. Hawa, saňa gülkünçdir, başda men-ä hiç zada düşünmän şeýle bir alada galdym. Bolýa, Gözel, men saňa daşarda garaşaryn. Bor, häzir barýan, Maýýa. Şu gün ol oglunyň saýawanynam gowşuraýyn-da. Waý, ejem. Häzir maýa bolup ejemi allaýyn-da. Eje! Eje! Gel men saňa kömelekleş wi kömekleşeýin. Wi Maýa jan, siz işe gidiberiň, özüm ederin öýüň işlerini. Bolýaly eje kömele wi kömekleşäýin-le. Hany maňa seret. Haý garagol gyz diýsäni. Indi meni alajak bolýaňmy? Maýa! Maýa! How, eje! Hany gyz, iki bolup meň başymy şaşyrmakaňyz, derrew işiňizi uraň! Näme boldy, eje? Hiç zadam bolanok. Haçan görseň saňa öýkünip, adam baryny allap ýör. Bu gün bolsa menem allajak boldy. Heý, men sizi çalşyranmy, gyzym? Boluň onda, ýygnanyşyp işe ýöräň! Maýa, bu saýawany zoňtordyp nirä barýaň? Ýa indi güne ýalmajak bolup saýawany pagta ýygjak bolýaňmy? Ýogsa-da, sen pagta ýygýarkaň saýawany kim götermeli? Hä, men götereýinmi? Ine şeýdip. Çekiliň, bu ýerde Maýa pagta ýygýar. Seresap boluň, birden saýawany ilişäýmäň. Gözel, goýsana, getir bärik saýawany. Wiý, indi sen şu saýawana menden gysganýaňmy? Gözel, heý men senden zat gysganarynmy? Alaý. Meň towuklaryma gowy ideg gerek. Menem olaryň yzyna düşüp gezýän. Onsoň ýadap işden gelýärkäm, birden ýagyş ýagyp, men eziläýsem näme? Waý, bu gyzyň köp gürläýşini. Edil eňegine jaň kakylan ýaly-la. Siz şeýdişip durjakmy ýa işe gitjekmi? Bor eje, häzir gidýär. Maýa, Gözel, işe barýaňyzmy? Hawa, näme, Maýaň işine gidip, pagta ýygşaýsam diýýäňmi? Gözel, sen haçan iliň adyndan däl-de öz adyňdan gürlemäni öwrenjek? Pagtaň bir zady bolar, sen gowusy öz jijeleň bilen bol. Ak pagtam, gülleriňi aç. Ak pagtam, nuruň dünýä saç. Jüp, jüp, jijelerim. Siziňem dawaňyz gutarmady. Senem şo jidirdäp ýürege düşdüňmi? Dil bilen işlemeli däl-de, el bilen işlemeli. Köp geplemekde ýaryş daýy geçiriläýse. Gözeljan sen birinji ýer alýaň. Oger anja salowmalikim. Hä Ataşjan salam oglum gowumy ýagdaýlar. Şükür ýagşy Mukam mekdebe gidýäňmi häzir barýan Eje onda men okuwa gitdim. Bar oglum sag aman baryň. Ýör çaltrak birden gijä galaýmaly. Siz şeýdip durjakmy ýa işe gitjekmi. Bolýaje, biz gidýäs. Bor, gyzym. Sag-aman baryň. Bor, sag bol. Sag-aman baryň. Sabret! Sag boluň. Waý, bu ýene senmi? Salam gyzlar. Salam. Gyzlar, düýn şu ýerde. Hä, näme? Bir zadyňyzy ýitirdiňizmi? Ýok, bilet.